Mi keda para un ratu ketu na e siguiente frase, El gobierno pasa, pero el hambre keda. Kiko bo tabata hasiendo pa elimina hamber? Splikáme esei. Pa ken bo san ta koriendo kampaña? Spliká mi esei. Pesan ku por kaba òf pesan ku bo sa primi di un puesto ora ku bo sa drenta gobièrnu? P'esei bo san ta koriendo kampaña? Pasobra mi no mira niun polítiko, niun aspirante drenta den kayanan sukú anto papia ku e adiktonan, esan ku ta biba riba kaya, tantu hende grandi komo mucha. ku no tin un dak riba nan kabes, ku ta biba den kas di palu ku vlur di tera, ku ta skòt nan muraya, skòt nan kas ku laken, pasobra nan no por pone muraya, nan no tin sèn pa kumpra muraya, nan no tin sèn pa kumpra blòk, material. Paso no tin trabao, tur hende ta blame e kon riba covid. Fuck covid! Covid ta hoba un fucking layer ku a bin on top of all the bushit ku boso a fucking krea. Of akaso boso no ta pensa of sa of tin noshon ku boso e e gobièrnu di mas malu den historia di di Kòrsou? Nunka mi a mira asina aki, rumannan. Anto ainda boso ta kore kampaña gastando plaka kaminda tin hende ku hòmber. Mucha, ku ki? Como politico, no si ami ta politico, con mi por drumi, no, sabiendo cu ami por trece cambio pa tur e muchanan cu ta bay school cu hamber? Con? Con bosnan ta drumi? Mi mira niun politico drenta caya, tanto papia ke adictonan, hendenan manera mi cu tabata riba caya ofrecenan hoop. Solucion, Of boso nan ta adicto na no ta na no ta na no ta desert nan tambe tin derecho di vota nan tambe ta vota pero abosnan cu ke voto no ta duna oido na nan so no tin berguensa con boson ta drumi anto con boson ta subi fucking trailer gasta tanto cen mientras cu tin hopi fucking hende cu hamber.

Muster bo ta trahando pa pueblo anto e real pueblo esun cu ta sufriendo no bo san amigunan cu ya caba tin cu tin e bon esnan cu no a sinti ni un sla nunca esnan cu a beneficia di bosan posicion esey no ta politico politico ta esun cu ta worry pa su pueblo esun cu a vota pa buta bo eynan.

Ta basta! Bai kanga den den barionan na banda bou ku banda riba ku tin ensèst, ku tin kriminalidat. Ofresé nan yudansa, ofresé nan speransa, ofresé nan un futuro, pasobra nan tambe ta konta. No ta no laga nan bira kriminal pa den pone nan den koranto bisa kriminal, yama nan kriminal. No, abo obligashon. Ta pa duna nan oportunidad, crea oportunidad pa nan, siña nan ta zelfredzaam. Esey ta un fucking gobierno. No sinta horta, anto despues si manera no ta berdad. Cuanto politico den e cuatro aña nan aki a keda acusa di fraude, di di cualke cos cu ta ilegal? Bosan si ta sinta ku bosan paña karunan den den den den den den restaurant, anto bosan ta dor saka pa trèk buta online miéntras ku tin hende ku hamber rumannan? Mi no sa papia di polítika, pero sin ta nifiká ku mi no tin mi opinion, ku mi mi no tin mi stèm i ku mi no ta mira. Ami a biba. Homeless! Unda bo santur ta ta? Ora m'a bati na porta tur hende ta waba manera bo ta koba un hende pendeho. Paso b'a kai. Pero bo ke mi voto. Pa ken bo ta kore kampaña? Paso pa mi bon kore. Pa esnan ku tin nesesidat ku hamber bon kore kampaña. Bosan ta lubida kico ta bosnan obligacion, bosan tarea, bosan plicht. Bosan ta bin tur dia ta saca potret, ta pone cor bunita, ta haci kico, ta haci kico, quote bunita, fuck that all! Bosan quote cu bosan paña bunitanan a buta nos den posicion aki awe. Aki awe. Mi ta bira aspirantenan, hendenan no ku no tin un noshon di nan mes bida. Hendenan ku no por ni kria nan yu nan den kas pero nan ta sali ta hunga ròl manera ta masha dosente, masha kiko, masha kiko. No rumannan. Hendenan narcisist, hendenan drogadikto, ladron. Tur ta ribalista. Anto kiko ta speransa ku bo ta duna nos? Ku kriminalnan tambe por bira polítiko? Esei ta e kos ku bo ta geef mei na e hendenan pober, esnan ku tin hamber? Pifia, pifia, pifia bo tambe ta yega. Polítikonan ku ta mata hende, polítikonan ku ta horta pueblo, polítikonan ku ta frouda.